Hiç zat edesim gelenok. Hiç kimi diňläsim gelenok. Hemme zatdan ýadadym. Dünýä sygamok. Şular ýaly ýagdaýdan nädip halas bolmaly? Adam bir wagtda köp işe ýetişjek bolup özüne gaty agram berýär we strese girýär. Adam stres ýagdaýyna girende duýgularyny dolandyrmak kyn gelýär. Bu ýagdaý bedene agram berýär. we immuniteti peselip, agyrylary köpelýär we üns bermekde kynçylyk çekýär. Bu ýagdaýa köplenç özümizçe stress ýa-da depressiýa diýýäs. Aslynda ikisem däl. Bu ýagdaýa burnout sindromy diýilýär. Burnout sindromy barada iýul aýyň dördüne seminar workshop geçireris. Seminarda jogabyny öwrenesiňiz gelýän soraglary sorap bilersiňiz.
Bu sagadymyz on bir bolupdyr. Men söýýän, ýöne meni söýenoklar. Men sylaýan, ýöne meni sylanoklar diýenler üçin bir kiçijek hekaýa edip bereýin. Günlerde bir gün atasy agtygyna ýylgyryp, Oglum, öwren we diňle diýipdir. Bul ikisi atasy bilen agtygy daga çykypdyrlar welin, atasy daga seredip, Eý ezizler ezizi, eý mähribanlar mähribany diýipdir. Garşydanam edil şor ýaly ses gelipdir welin, Agtygy atasyna giň galjalyk bilen seredipdir. Atasam ýene özüni dürsäp, Sen nähili owadan, sen nähili ajaýyp diýip täzeden gygyrypdyr. Ýene-de agtygy hiç zada düşünenak atasyna seredýär welin, atasy ogluna şuň manysyny düşündiripdir. Adamlar muňa diýýär, Sesiň ýaňlanma hadysasy diýýärler diýýär. Ýöne diýýär, bul durmuşyň hut özi diýýär. Durmuşda diýýär, hemişe Ýagdaýlar şeýle diýýär. Sen garşydakyga nähilek sorag berseň, garşydaky saňa şolar ýaly jogap berer diýýär. Eger sen söýülmek isleseň, söýmegi başar diýýär. Eger sen sylanmak isleseň, sylamagy başar diýýär. Ýeneje ýekeje zady belläp geçeli, söýmek we sylag etmek pully zat däldir, mugt zatdyr. Şonuň üçin söýeliň, söýüleliň, sylalyň, sylanalyň.
Men soňky wideolaryň birinde gyzlar köp galyň salýar diýip aýtdymda, şol wideoň aşagyndaky gyzlaň esasy bahanasy näme? Mugduň gadry ýok, ene-atalar gyzlary ösdürip ýetişdirýärler, okadýarlar, hawa ýokary bilimli edýärler, şoň esasynda-da şoňa görä-de olar galyň salmalymyşyn. Biz oglanlar köpimiz öýlenenimizde biz aýalymyzy işletmek üçin öýlenemzok, şoň gazanjyndan eklenmek üçin öýlenemzok. Eger okadan bolsaňyz özüňiz üçin okatdyňyz, ol diplomam özüňize nesip etsin. Galyň diýip ýazýan zatlaryňyz ol eýýäm galyň däl, ol açgözlüň söwdasy. Siz gyzyňyzy durmuşa çykaraňzok, siz zadyňyzy satýaňyz. Siz şol sazy ösdürdiňiz, ýetişdirdiňiz, iýdirdiňiz, geýindirdiňiz, okatdyňyz, şol gyzyň şu ömrüne edilen çykdaýjasyn siz, iň soňunda näme, galyň üsti bilen almak isleýäňiz. Nirde bar olar ýaly hezillik-ow? Näme ol diplom men näme edeýin? Öýümde portret edip goýaýynmy? Şoň üçin hem gaýrat ediňde hakykatda bolmalysy ýaly galyň ýazmany başaryň. Ýa-da gyzyňyzyň bagtyny saýlaň, ýa-da şondan gelýän puly saýlaň. Öňem bir güýçli pir bar eken. Ýaňky pir obaň adamlaryny üýşürip, öwüt-ündew, wagyz-nesihatlar geçirýän ekeni. Ol hemişe. Mende Allatagalanyň bardygyny subut edýän ýüz sany delilim bar diýip, bulaň hemmesini üýşürip, sapak geçýän eken. Günlerde bir günem oba täzeräk gelen bir ýaş ýigidiň ýaňky piriň sapaklaryna gatnamaýandygyny aýdypdyrlar. Şonda pir muňa geň galyp, ýaňky ýaş ýigit sapagyna gatnamak üçin her hili usullar ulanypdyr, ýöne ýaş ýigit şonda-da hiç hili sapagyna gatnaşmandyr. Onda ahyr-soňy ýaňky piriň özi Ýaş ýigidiň huzuryna barypdyr-da, Eý, ýaş ýigit, sen näme üçin meni sapaklanmaga atlanok? Mende Allatagalaň bardygyny subut edýän ýüz sany delilim bar diýipdir. Şonda ýaňky ýaş ýigidem edep bilen jogap beripdir, Hormatly pirim, deliller şübhäni aradan aýyrmak üçin gerek. Mende bolsa Allatagalanyň bardygyna hiç hili şübhe ýok diýipdir. Netijänem özüň çykar.
Ähli zat babatda aňrybaş boljak bolmak. Diňe erbetlikler hakynda pikir etmek. Jogapkärçilikleriňi başga birine ýüklemek. Yzynda durup bilmejek sözüňi bermek. Kalbyň rahatlygyny hem-de ruhy baýlygyňy undup taşlamak. Göriplik etmek. Hemişe gaşyňy çytyp, gamgyn halda gezmek. Emosiýa çümüp, duýgulanan halatyňda beren sözüňi ýerine ýetirjek bolmak. Eden we indi etmeli hereketleriňden utanmak ýa-da çekinmek. Ýalňyşlyklaryňy gaýtalamak, ýagny ýalňyşlyklaryňdan sapak almazlyk. Bu atlandyryp geçen endiklerim bagtly hem-de sagdyn maşgala gurmak üçin özümizden aýyrmaly otuz sany endigiň soňky onlugy. Bu babatdaky pikirleriňize teswirlerde garaşýan.
Geçen hepde bir toýda ýere açylmady, menem girmedim diýýärler, şol ýaly zat boldy. Indi toý gidip dur, gyzgalaňly gidip dur. Onnoň toýuň arasynda indi tanaýanlar gelýär-de, soraýarlar, zat etýärler ýa-da bolmasa sag bolsun aýtýarlar. Zatlaryňyzy görýän zat, indi köp toýlarda näme, öňümizde tanyş köp çykýar-da. Menem özümçe Aý tanaýarlar goýun, asylam men tanaýanlar üçin utanybrakdan şeýdip salam berýärler, utanybrakdan salamlaşan bolup otyryn. Indi tanasalar bir hili görýän. Gelnejeň işdeşleri lukmanlary çykarmaly, lukmanlary çykardyk. Toý şowhunly gidip dur. Bir gelneje birden maňa seretdi-de, elini şeýdip galdyrdy. Aý menem indi Tanaýar-ow diýdim-de utandym. Indi birhili näme etjegimi bilemok indi. A ikide bir ýene-de aýlanýar-da, tans etýär-de, ýene-de şeýtýär. Eý, bor-la indi häzir, bilýäňmi, köpçüligem seni tanaýaram welin, senem indi dom bolup dursaňam, her hili zat diýilýär-ä. Bu näme gerçi eken, ýaman garasöýmez eken, hiç hili ýüz berenok diýmesin diýip, eý, menem birküç gezek etdi ol aljyrap, menem Şeýtdim näme, utanýanam, bir hilem bolýar. Aý, ýene-de şeýtýär. Menem bar. Aý, bu nähili bollaý diýip. Eý, maňa bir etýäm karaý diýip, ýuwaş bir yzyma seretdim, dijeýe seretdim ol. Dijeýem şeýdip dur-a. Indi, indi o gedeje totaýdy, meni tanap maňa etdimi, dijeýi tanaýam indi, kim etýänini bilmän, indi baryp dijeýden hem soramana bir hili görýän, eý. Sen tanaýarmy ýa men tanaýarmy ýa? Şu şeýle bir utanýandan gijeýem şeýdip, şeýdip oturan eken, menem şeýdip otyr. Indi öň ýanjygym iki-üç kişi gelip ýanymda sag bolsun aýdyp giden bar, bir gelneje gelip, Siz mollymmy diýip gitdi, ýok menem diýdim, alyp baryjy, gujurly bilim merkenede guramakçy zat diýip, şoňa öň ýanjygy düşündirdim. Aýaklam, ellem bir hili bolup gitdi-de. Bul köpçülikde köp ýerde bolýandyr şular ýaly waka. Näme üçin aýal-gyzlaryň köýneginde düwmeler çep tarapda, a erkekleriňkide sag tarapda? Geliň, muňa-da göz aýlaly. On ýedinji, on sekizinji asyrlarda esasan baý aýallar köýnek geýýärdi. Baý aýallary bolsa hyzmatkärleri geýindirýärdi. Hyzmatkärlere aňsat bolar ýaly, köýnekleriň düwmesi çep tarapda dikilýärdi. A erkeklerde beýle däl. Erkekleriň öz geýneni üçin olaryň düwmesini sagda etýärdiler. Ýa görşüňiz ýaly, durmuşyň stili üýtgese-de, moda bu däp-dessury dowam etdirip gelýär. Hany mundan bilýäs. Sag boluň. Çarli Çaplin. Kiçijik murty, uzyn şlýapasy we gülkünç ýöreýşi bilen meşhurlyga eýe bolan Çarli Çaplin günlerde bir gün Çarli Çapline meňzeşlik ýaryşyna gatnaşýar. Gülkünç ýeri, munda ýeňip bilmeýär. Hatda ýigirminji ýerlere düşdi diýen myş-myş hem bar. Sebäbi Çarli Çapliniň aslynda gözleri gök eken. Ol wagta çenli bolsa, halk ony diňe ak-gara ekranda görýärdi. Bize mundan näme peýda diýäýjegimiz ýene bir zat öwrendik. Sag boluň!
Opýat derman berýäňmi? Bir zada peýdasy bolsa bir zada zyýany bara gelin. Näçe gezek aýtmaly prosta ujus düşüneňokda sen. Bir mytjyk dur. Oý men ony näçik pul berip aldym. Müň derdiň dermany ary bal diýip men saňa näçe gezek aýtdym. Dümewläp başladymy, bokurdagy agap başladymy, derrew ary bal ber diýýän-ä saňa. Döşüne-de geçiň ýagy bilen ýapýaň, özünem gyzgynjak çaý bilen içirýäň, gadymy emlemizem ýatdan çykarma, al oglum, al, al, al. Müň derdiň dermany ary baly. Eger-de ary bal gerek bolsa, şu akkaunda ýüz tutýaňyz, maýski hakyky ary ballar bardyr doganlar.